Halypa, söýgä nyrh kesip bolarmy? Söýgi satyr maly däldir. Ol ýürekden paýlanmaly. Ýöne gynansagam adamlar ýagşy niýet bilenem bolsa söýgülerine nyrh kesýärler.
Halypa, ýaman niýetli bolsa oňa düşünip bolýar. Ýöne ýagşy niýet bilen söýgä nädip nyrh kesip bolýar? Diňle Salyh, bir wagtlar iki dogan bar ekeni. Biri dana ahunyň şägirdi bolupdyr. Ol wagtyň geçmegi bilen ahunyň kämilligine haýran galyp, oňa bendi bolup galypdyr. Soň bolsa ol doganynyň ýanyna gelip şeý diýipdir, Meň halypam kitaphanalarda näçe ylym bar bolsa, olaň baryny bilýä. Aýratynam oň köňli şeýle bir syzgyr welin, älemde bolup geçýän ähli hadysalar oňa mälim bolýa. Munça öwgüden soň oň elbetde üýtgeşik bir teklibi bar bolmaly. Hut şeýle. Gel senem meň halypama şägirt bol diýipdir. Onda dogan näme jogap berdikä? Inim, diňle, sen bu halypaňy gaty gowy görýäň diýýäň. Ýöne men ilki bilen şuny aýdaýyn, men ony sendenem beter gowy görýän. Haýran galaýmaly, örän üýtgeşik jogap beripdir. Bu jogaba olam geň galypdyr. O nähili beýle bolýar? Men oň hem şägirdi, hemem bendisi ahyry. Sen bolsa oň bendisem däl, şägirdem. Siziň gürrüň berşiňize görä, beriljek jogap hökman täsin bolmaly. Şeýle-de bolupdyr.
Dogany inisine garap, Diňle, seň halypaňy menem tanaýan, ýöne ylymlaň ählisini bilmeýändigini we älemdäki bolup geçýän hadysalaň baryny bilmeýändigini bilýän. Ýöne bir zady ol anyk bilýän, ol adam hakykatdan hem parasatly adamdyr. Bilinmeýän zady üçin ýa-da bolmasa görkezip bilmeýän keramat sebäpli meň gözüňiň öňünde abraýy peselmez. Ýeri, ondan soň näme diýipdir? Ýöne, inim, şuny ýatdan çykarma, sen hemme zady bilýän halypa bendesi bolupsyň. Ýöne oňam bilmeýän bir zady bilen gabatlaşaýsaň, Seň öňüňde oň abraýy pese gaçar, seň içiňdäki söýgiňi nyrh gezip satýarsyň, emma Men bolsa oňa çäksiz söýgimi berýän. Bu kyssa bolsa mundaky paý nirede? Mundaky paý şu Salyh, öz doganyna bolan söýgüsini ýagşy niýet bilenem bolsa, ýöne gymmat nyrh bilen satypdyr. Bu täze bir wezipäň bardygynyň duýduryşymy? Hawa.
Ýagşy niýetli bir kaka. Bize garaşýar. Onda ýola düşmek gerek.
Seni çok Eyvah, özlüyorum kardeşim. seni gaty küýseýän, Çok.
gaty küýseýän. Keşke Wah, hayatta käşgä olsaydın. senem biz bile bolsadyň. Keşke Käşgä çocuklarımız çagalarymyzyň bilim alyp, seninle beraber gurur uly duyan, wezipelere ýetendiklerini, ýetendiklerini, abraýly adamlar bolandyklaryny, Senem görüp bilsediň. Ýok, ýok, meň aglaýanyma seretme. Biziň ýagdaýymyz gaty gowy. Çagalaram gaty gowy. Menden-ä seýrek habar tutýarlar welin, ýöne janlary sag bolsun-da. Esasy zat, olar bagtyýar bolsalar bolýar.
Gündiziňiz haýyrly bolsun Ahmet aga. Gündiziň haýyrly bolsun, Rejep, eýgilikmi? Senden bir zat haýyşt edäýjekdim. Neme? Meň oglum Stambulda. Hukuk meselesinde biraz kynçylyga düşmüş. Ony seň ogluň ýanyna ibersem, oň bilen maslahatlaşsa nähili bolarka?
Näme üçin bolmady, Rejep? Meň çagalarym uly wezipeleri eýelediler. Hudaýa şükür, adamkärçiliklerini hem ýitirmediler. Biziň maşgalany şeýle-de, hem akyllydyr, hem ynsaplydyr. Bir işi meň kazy bolan oglum oňarar. Sen näme derdiň bar bolsa, bir hat ýaz, galan zady alada etme. Allah ýalkasyn, Ahmet aga. Ýok, ýok, bolýar onda. Sag boluň, köp sag boluň. Bolýar, sag bol. Salowmaleýkim. Waleýkimessalam.
Gündiziňiz haýyrly bolsun, adamlar. Gündiziňiz haýyrly bolsun. Wah, çagalar nähili kösedi, nähili kösedi! Ýöne kösäni gowy boldy. Serediň-ha! Biri kazy boldy. Beýlekisiň bir günde gazanýan puly biz ömrümizde gazanyp bilmeris. Gyz diýseň gülýän maşgalady bar. Ýa gyz ýüpek geýýä. Ahmet aga çagalaryna ýa siz adam bolarsyňyz, ýa-da meň siz ýaly çagalarym ýok diýer ýörerdi. Gaty kejir adamdy. Dogany bilenem birnäçe ýyl bäri ters. Dogry edipdir-de.
Çagalar abraýly bolup ýetişdi-de. Ahmet agaň janyna berekella. Kejirdirem boldy, ýöne Ahmet aga ýaly gowy adam ýokdur.
Ahmet kaka salawmaleýkim. Ahmet kaka menden Allanyň salamynam gysganýam. Ahmet kaka, kakam seni görjek diýýär. Men seň kakaň üstüne barman ogul. Eger göresi gelýändir goý oň özi gelsin. Ýagdaýy gaty agyr Ahmet kaka, indi ýerindenem turup bilenok. Sen oň jigisi ahyryn. Ol seň doganyň, öýkäň bes edindi. Siz meni özübilim goýjakmy ýa ýok? Ahmet kaka ýeriňi çöp basyp ýatyr. Ýa sen öz paýyňy sat, bolmasa-da kakamyň paýynam satyn al. Iki tarapa-da peýdasy degsin. Keçje alyň goýnuny. Men Hudaýa şükür pula mätäç däl. Meň goç ýaly ogullarym bar. Düşdüňmi? Ýöne Ahmet kaka, iki ýyldan bäri sen olaň ýüzlerinem göreňok ahyry. Olar seň ýaly boş entäp ýören guş kelle däl, düşýäňmi? Iş aladalary bar. Olar gaty işli adamlar, işli. Bar git-de kakaňa aýt. Paýymy satamok. Gürrüň gutardy. Onsuzam o ýerler on dört ýyldan bäri oň ketçalygy sebäpli gurap ýatyr, doganmyşym. Hä, elbetde, oň çagalar adam bolup bilmedi. Meňkiler bolsa okady. Indi ýerden özümiz üçin paý satyp çagalary begendireýin.
Sen maňa aýt, Äşem, men indi näme edeýin? Şunça ýyl dim-dik durdum, indi oň öňüne baryp baş egeýinmi? Öz paýymy oňa sataýynmy? Wah, Äşem, pulum bolan bolsa, oňa satýançam, oň paýynam özüm alardym. Ýerem Çaryň adyna geçirerdim. Soň bolsa olaram nepagatçy bolansoňlar gelip şu ýerde işlärler.
Bu gaty gowy pikir. Ondan soň olaram bärik has ýygy-ýygydan gelerler.
Menem olary küýsäp ýörmekden gutularyn.
Men gowsy derrew çagalara habar edeýin. Mende-hä pul ýok, ýöne olarda hökman bardyr. Her näme-de bolsa, hemmesi işli adamlar.
Men görseler diýseň begenerler. Hä, ýok. Iň gowusy duýdansyz gapylaryny kakmak. Men geldim, men. Kakaňyz.

Ystambula bir petek. Hä, bolýa.
Gidişin gaýdyşyn bile bolsun. Alyň.
Ýoluňyz ak bolsun.
Sag boluň.
Ugur haýyr bola.
Nesip bolsa Ystambula.
Gidirenjemi? Çagalarymy görmäge barýan.
Ine çagalam. Bu Ýakup.
Uly edaranyň müdiri boldy.
Ykdysadyýet bölümini gutardy. A bu bolsa Omar.
Ýaş başyna kazy boldy.
Ýöne indi nipasy bolmagynda kän wagt galmady. Bi Feride, Omaryň aýaly. Bu bolsa gyzlary Iren, wah balam. Bu bolsa gyzym.
Olaň çagalary bolmady, ýöne maşgalalary gaty gowy. Biziň maşgalamyz akylly-da. Hemmesi hem abraýly adam bolup ýetişdi. Hemmesine-de guwanýan, hemmesine.
Ýaşaýan ýerleri bir-birine ýakynmy? Ýok. Her haýsy özüne şäheriň bir burçunda öý tutundy. Elbetde hemmesine beýdip birden garaşylmaz sowgat etmek kyn-a bolar welin ýöne biziň maşgalamyz şeýle-dä. Bir başyna bardymy bar zada ýetişer.
Stambulda meň bir ýegenim bar. Taksi sürýän bolmaly. Hawa.
Ony tapyp bilseň saňa kömek eder. Menem soňrak jaň ederin. Eger isleseň seň öňüňdenem çykar. Gaty gowy bolar. Köp sag boluň. Allah ýalkasyn. Sag boluň. Bolýa sag aman baryň ýoluň açyk bolsun.
Görgüli. Näbelli bir zadyň yzyna uçup barýa. Aslynda düşünmek isleýän adama näbelli zat ýokdur. Beýle bolsa, düşünmek üçin näme etmeli? Diňle Salyh.
Adamyň nebsi yzygiderli isleg-arzuwlaryň yzyna düşesi geler durar. Hakykatlar bilen ýüzleşmegiň deregine olary görmediksirän bolar. Beýle bolsa, o görnüp duran zatlaram görüp bilmez, görünmeýän zadam näbelli zat bolar. Şonuň üçinem adam ogly her bir zada, her bir nygmata Allatagala görä baha bermeli. Nygmatyň içinde nygmaty bereni görmek bolýar-da. Nygmat içinde nygmaty bereni göreniň terezisi ýalňyş çekmez. Bolan zatlara artygam, kemem baha bermez, Salyh. Görgüliň ýüki agyr diýseňiz-le.
Onda ylga-da görgülä az-kem kömek et.

Kakajan kömek edäýdä. Getir eliň ber, eliň ber. Kaka. Kaka kömek et. Bolýa bolýa häzir çagalar.
Kakajan.
Ýakup.
Ýakup. Amca geldik.
Ýaşuly soňky duralyga geldik.
Bolýa sag bol. Bolýa.

Ahmet aga, maňa diýeň oglum. Hawa, men Salyh Demir. Daýym jaň etdi, sizi garşyla diýip aýtdy. Eger siz makul görseňiz, sizi ähli barmaly ýerleriňize äkedeýin. Bolýar oglum, sag bol, sag bol. Ýöne men saňa öňünden aýdaýyn, meň kän pulum-a ýok. Çagalaryň ýagdaýy erbet-dä welin, ýöne men olardan artykmaç zat sorap biljek däl, oglum. Oň zyýany ýok. Esasy siziň işiňiziň bitmegi. Sag bol oglum sag bol Alla ýalkasyn.
Neme sen niräň torduň. Men ýokary okuw mekdebinä gutaryp bilmedim. Tüweleme, özä gaty terbiýeli oglan ekeniň, berekella. Sag boluň, miniň. Salyh oglum. Meň Omar diýýän oglum hukuk bölümini aýratyn tapawutlanyp gutardy. Ilki bilen Gönşaň öýüne gideli. Durany, salgysyny görkezeýin.
Aý, şeýle çaltrak bolsana. Iş wagtyň gutarmagyna bir sagat galdy. Biriňizem işläňizok, beýlekiňiziň bolsa stoly boş. Bolýa, uýam, ýoldaşym häzir geler. Ol adam nirde gezip ýör?
Ömer. Omar.
Giden ýeriňden wagty bilen gelen goňaý. Iş wagty durup barýar. Adamlara seredä how. Bolýa geldim ine geldim ine geldim.
Buyurun hanımefendi. Aýdyber uýam.
Şuny ber. Ýokardan şuny iberip goýberdiler jigim şuny ýazyp bersene. Bolýa. Näçe bermeli?
Bir lira.
Ýakup, Aýtdym-a, ondan hiç zada garaşamokdym. Ýöne, olam özüne geregini edindi, okap köp azap çekdi. Ýöne, mendenem at aýak eýen däldir öz-ä. Gaçyp ejesiniň arkasynda gizlenerdi. O-ho, iş wagtynyň gutarmagyna-da kän wagt galmandyr. Wah, Salyh jan oglum, biz barýança kazyýetem ýapyljak-la.
Eý, Hudaý, Ystambulyň ýollarydyr-da. Neme, Salyh oglum, bu dyklyşyk haçan turarka? Habar et, Ahmet aga. Ystambuly siziňki bolsun, meň öz obam-a, öz obam. O ýerlerde adamyň ömri uzaýar. Ýöne çagalaryň işleri bärde-dä, näme etjek? Ýöne size gezelenje gelýändirler-ä? Hawa, elbetde gelýärler, gelýärler. Ýöne olar gaty işli-dä. Näme bolsa-da, wezipeli adamlar-da.
Salam, sag boluň. Gündiziňiz haýyrly bolsun. Sag boluň.
Ne gülüyorsun? Omar näme ödedim gülüp otyrdun lan? Babam Kakam yardıma düşdi. Beýdip dama dama köýeli bolası ýok diýýärdi. Puly ýa birden gazalmaly ýa-da döwlet işine girmeli diýýärdi. Häzir meň şeýdip oturanymy göräýse, ýaşyma başyma seretmän ýenjerdi. Alla ömrüni uzak etsin. Men hukuk bölümini gutaryp kazy bolandyryn öýdýär. Goýsana, görgüliň şu wagta çenli nädip aglap gezip bildiň?
Aý bir zatlar etdik-dä. Ýöne aglamadk bolsam, meň ýüzüme-de seretmezdi. Häzir meň şu bolup oturyşymy göräýse, ol meni ogly hasap etmez. Sen maşgalamyzyň abraýyny ýere dökersiň diýýärdi. Ine, biziň bu bolup oturyşymyzda näme erbet ýeri bar? Erbet ýeri ýok weli, Hudaýa şükür, iýjek çöregimizi maňlaý derimiz bilen gazanýas welin, Ýöne şuny kakama-da düşündirjek bol-la. Altynjy.
Suw ýaly ulagam alypsyň welin ýöne adam bolmansyň-da. Ahmet aga, azajyk sabyr ediň, bolýamy? Ýol häzir açylar.
Hana, şükür Alla, ahyr açyldy. Hany Salyh oglum, gaza gatyrak bas, kazyýet ýapylmakka şu ýerde boljak bolaly.
Hany Salyh jan oglum, bol basymrak. Ahmet aga, menem-ä elimden geleni edýän. Seret, häzir bol, häzir bol. Allah Allah.
Ey Allah ja näme bolduka? Dikkat et. Öňüňe seretde ho.
Baba. Eý, wah, kakam. Babam, kakam.
Kakam geldi. Haýyşt edýän, oňa içerik girmegine ýol berme.
Beýşde. Ine, hemme tutardy. Alyň.
Gündiziňiz haýyrly bolsun.
Kimi gözleýäňiz ýaşuly? Oglum, kazy Omar Ertikini sorap geldim. Men Omar kazyň kakasy. Hä, neme, Omar kazy gitdi? Bu gün işderäk irräk gutardy welin gitdi özi. Ana gördüňmi? Oňa ýetişip bilmedik. Ýeri bolýa-da oglum onda. Bolýa, sag bol, sag bol. Gündiziňiz haýyrly bolsun daýy. Öýüne gidäýeli onda, Aýallajan. Biz Stambulda garaşylmadyk sowgada metip bolanok. Ýör hany, ýör oglum, ýör gideli.
Alla ýalkasyn.
Haý dostjan, sen kakaňy Hasana çenli beýdip allap pederin öýdýäň. Kakam seň tanamaýan adamyň däl. Ýalanam bolsa şu üstünliklere gowunyp ýaşap ýör. Şoňa.
Eýwa! Soň onana, Eý Allajan, men derrew Feride bilen erimi tapmaly bolýa, onda görşeris. Eý Allajan!
Ýitje, bu gün bazara gidelimi? Elbetde gideli, gyzym.
Ýitje jan, bilýäňmi, men bu gün matematikadan bäşlik aldym. Berekella, gyzym.
Gyzymjan, nähili ýagdaýlaň? Oňat, kakajan.
Omar, sen bärde näme işleýäň, bu gün seň günüň däl ahyry? Feride, senden bir haýyşym bar.
Istambalyňyz özüňize nesip etsin. Ýer bolýada. Hudaýa şükür öýä tapdyk. Enşalla öýdedirlerle. Enşalla Ahmet aga, enşalla. Ohoh kaka. Kaka!
Oglum, sizi nähili küýsäpdir? Bu nähili garaşylmadyk sowgat? Irem! Ataň geldi! Ylga, ylga! Ata!
Gyzym!
Atajan!
Tüweleme gör nähili ulalypsyň, gyzym! Gorgunmysyň, gyzym? Gowmy ýagdaýlaň? Hoş geldiňiz, daýyjan, geliň! Hoş gördük, gyzym!
Ine, bu oglunyň ady Salyh. Meň Ystambuldaki ýoldaşym. O meni şu ýere çenli getirdi. Gel, Salyh, gel! Ýok, sag boluň.
Men ertir irden gelip Ahmet agany alyp giderin. Gijäňiz rahat bolsun. Bolýa onda ýoluň ak bolsun sag bol.
Oňa hakykaty görkezmek üçin biraz garaşmaly bolarysmy? Durmuş biziň islegimize görä aýlanýan däldir. Ol çarhy aýlaýanyň hikmetine boýun egmek gerek. Dogry aýdýaňyz.
Ýöne men käwagt howlukmaçlyk edýän.
Hikmet örümini sebäplere baglap örýän bolsa, Maksat jaýyna çykmak üçin basgançaklara gezekli-gezegine basyp çykmak gerek. Ýogsa?
Ýogsa hikmet öz hökümini ýerine ýetirmez. Maksat dogry bolmaly. Maksada barýan ýolda ulanýan usulymyzam birkemsiz bolmaly. Ýagny Möwlam göreliň neýlär? Neýlese gözel eýlär. Irem jan, bu saňa. Sag bol, Atajan! Meň gyzjagazym, bar hany öz otagyňda aç. Bar, bar öz otagyňda aç. Ataň saňa gurban bolsun gyzym. Sen bir uniwersitete gir, ataň saňa ondan näme alyp berjegini görersiň. Meň gyzym ilçi bolar, ilçi. Belki başga bir zat bolmak isleýän bolaýmasyn? Ýok gyzym, maşgala bar, ilçem gerek ahyry. Beh, ilki Ýakuň öýüne gitsemkäm ýa Aýgülüňkä?
Kaka, ilki Aýgülüň öýüne git. Ýakup iş sapary bilen daşary ýurda gitdi, haçan geljegi belli däl. Garagola seretsene.
Dünýäni gezip çykdy. Berekella, berekella. Aýgül göçüpdir. Maňa oň salgysyny berersiň-ä? Hawa, bererin, kaka.
Ömer. Agaň geçen gezek halyly beripdir. Goýsanaý.
Munça wagtdan soň o nämä gerekkä? Ekin ýerdäki paýyny ýa sen sat, ýa-da maňa sataý diýipdir. Gowy-da, kaka.
Senem paýyňy satyp goýber onda. Iň bolmanda Halyl peýdalanar-da. Näme üçin, oglum?
Meň çagalarym barka näme üçin ýeriň gaýmagyny oň ogullary iýmelimişin-ä? Men satyn aljak. Omar, men bu ýere şony gürleşmäge geldim. Jemlenişip şu ýeri satyn alaýsak diýýän. Şeýdibem, oba-da has ýygy-ýygy balyk gaýdarsyňyz. Seň nepasy bolmagyňa-da kän wagt galmaz-a. Näme, kaka, biz bir kärhana bilen gürleşdik. Täze öý aljak bolýarys.
Şoň üçinem häzirlikçe beýle zat etmek biziň üçin kynrak, şeýle dämi, Feride? Daýy, başga bir zat iýesiň gelýärmi? Sag bol, gyzym, sag bol. Toýly ýurt bolsun! Bolýa onda. Men bolmasa Ýakupdan alaýaryn-da. Her näme-de bolsa oň ýagdaýy baryňyzyňkydan gowrakdyr. Sen elbetde kazysyň welin. Hawa jenap kazy. Meň ukym tutýa. Men nirde ýataýyn? Men saňa ýer görkezeýin. Bolýa oglum, bolýa.
Hany onda, gijäň rahat bolsun gyzym. Alla rahatlyk bersin.
Gel baba. Gel kaka.
Men saňa gaty buýsanýan, oglum. Meň goç oglum.
Sag bol, kaka.
Gijäň rahat bolsun.
Gijäň rahat bolsun, oglum.
Baba. Kaka. Eger men kazy bolmadyk bolsam.
Meň ýönekeje bir işim bolan bolsa. Şonda meni görüp buýsanarmydyň?
Bar, bar, gijäň rahat bolsun. Oň ýaly zatlary pikir edip kelläňi agyrtma. Bar. Sen meň oglumsyň, meň. Biziň maşgalamyz akyllydyr. Sen Halylyň obada işsiz aladasy gezip ýörene seretme. Bar hany, gijäň rahat bolsun, bar.
Gijäň rahat bolsun, kaka.
Kaka, kaka, kömek et!

Allahym. Eý Allajan.
Çagalarymy özüň gora.
Özüň gora Allajan.
Omar oňa haçan aýtmakçy bolýaň? Hiç haçan. Onda biziň aýrylyşjak bolup ýöremiz kakaňdan haçana çenli gizläp saklajak? Muny haçana çenli beýdip saklap bilerin öýdýäň? Eşitdirýäň-how?
Onsuzam bäri kyrk ýyldan bir gezek gelýär. O nähili?
Kakaň her gezek Stambula gelende, sen meň ärim bolan boljak, hä?
Ýene bir gezek synanyşyp göreli.
Omar, biz aýrylyşýas. Çünki sende kakaňa kimdigiňi aýdar ýaly ýürek ýok. Çünki sen gorkak. Gorkak bolanyň üçin hem bu durmuşda ne gyzyma, ne-de maňa peýda berjek hiç zat edip bilmediň.
Men näme edeýin?
Iş şertlerini düzeltmäge synanyşyp bilerdiň. Gyzymyzyň gelejegini has gowy etmäge synanyşyp bilerdiň. Meň egnimdäki ýükleriň käbirlerini alyp bilerdiň, ýöne etmediň. Kakaňa menem, özüňem bolşy ýaly görkezip bilmediň sen. Beýle etsem gaty gynanardy. Ýalan zada begenýänçä käşgä hakykada gynasa gowy bolardy, göreli hany Ýakuby haçana çen gizläp bilerkäňiz?
Ýakubyň başyna gelen belalary eşidäýse, Allah saklawursun, öler. Meň indi mundan köp ýalan sözläsim gelenok. Nirä?
Ejemiň ýanyna. Kakaň gidensoň maňa habar edersiň, menem öz öýüme gelerin. Men onsoň kakama näme diýeýin? Şu güne çenli näme diýen bolsaň, ýene-de şony diýersiň-dä. Ýalan sözlärsiň-dä.
Meň beýdesim gelenok.
Meňem.
Ömer. Omar! Omar!
Omar oglum!
Oglum, uzak gije şu ýerde ýatdyňmy?
Ýatyp galaýypdyryn, kaka. A çagalar nirde?
Çagalar?
Kaka! Feride irem mekdebe gitdi.

Al ine, Aýgülüň salgysy.
Myhmançylygyň gytgysy gowudyr, oglum. Çagalara salam aýt, bolýamy? Siziň üçin ýeri aljakdyryn. Meni ýatdan çykaraýmaň. Ýatdan çykaryp bom, kaka. Bolýa onda, sag oturyň. Sizem sag-amanja baryň, kaka. Alo Aýgül. Kakam geldi. Häzir size barýa. Sen taýýarlangyn, bomy? Seret men jaň edendigimi aýdaýmygyn. Men sen salgyňy berdim. Siziňkiler syýahata gitdiler dämi näme? Bolýa, bolýa, bolýa. Bolýa, görşeris, bolýa, sag bol, sag bol.
Hawa, Ahmet aga, ine geldik.
Şükür çocuklar. Çagalarymyň şu günlerini görkezenine şükür. Salyh ogluň görýäňmi? Gyzymyň ýaşaýan ýerini görýäňmi? Gyzym. Gyzym, Aýgülüm balam. Kaka jan, sen nireden çykdyň? Bu nähili garaşylmadyk sowgat? Şeýle boldy da gyzym. Gaty güýzämsoň, gidip şulary bir garaşylmadyk sowgat edäýin diýdim. Nähili begenenimi sen sorama. Onsuzam öýde ýek özüm otyrdym. Nähili gowy bolaýdy. Wah, gyzym, men saňa aýdypdym-a. Gyzym meni görse gaty begener diýipdim-ä. Ýöne Salyh oglum sag bolsun. Ysam bolla elim aýagym bolaýdy. O bolmadyk bolsa öýüň beýle aňsat tapyp bilmezdim. Hany içerik girseňizläň, aýak üstünde durmaň. Hany gireli ýör. Haýyş edýän, geçiň.
Gyzym öýüňiz gaty gowy ekeni. Oho. Kaka jan, seresap bol. O güllanlar gaty gymmat. Bolýa, bolýa. Geçiň, geçiň.
Eý Allajan, çaga bar ekeni. Kakajan, kakajan, haýyş edýän şu ýere geçip oturyň. Şu ýere. Aý, neme? Kakajan, bu goňşymyzyň çagasy. Bir näsagy bardy welin maňa goýup gitdi. Nähili eýjejik çaga ekeni. Tüweleme ýaşy uzyn bolsun. Ýoldaşyň nähili gyzym? Işleýärmi? Oňuşýaňmy? Ýok, kakajan. Işleýär welin, ýöne şu wagt ol syýahata gitdi. Men gitmedim. Näme üçin gitmedim? Çünki o ýok wagty işlere men seredýän.
Ýöne gyzym, saňa kyn bolanokmy? Hem işler, hem bu öýüň hojalygyny aýlamak, üstesine-de goňşyň saňa çagasyny goýup gidipdir.
Nätjek-dä, kaka jan? Hä, aslynda bir hyzmatgärimiz bar. Ýöne oňa-da birki günlük rugsat berdim. Aý, garaz, bir mydar edýän-dä. Edersiň, edersiň, meň akylly gyzym, edersiň. Salyh oglum, görýäňmi? Nähili tertipli, nähili ajaýyp çagalanma! Hawa-da, meň maşgalama şeýle çagalar gelişýä-dä. Biz töweregimiziň nähili iň abraýly maşgalasy bolsak, çagalarymam ine şuň ýaly şäheriň iň gowy ýerlerinde ýaşaýan abraýly adamlardyr, görýäňmi?
Kaka jan, bärde näçe wagt galjak bolýaňyz? Ýalňyş düşünmäň, hyzmatkäri yzyna çagyraýsammykam diýdim.
Ýok, gyzym, ýok. Oň ýaly köp boljakkä.
Wah, janam, janam. Balajygym. Gör, seň gujagyňa nähili gowy gelişdi. Edil seň öz çagaň ýaly boldy. Enşalla, Allah tagala maňa öz agtymy görmegi nesip etsin. Sizem indi gaty gijä goýmaň. Ahmet aga, men indi gideýin. Irden gürleşen wagtymyz seni almaga gelerin. Siz azara galmaň. Sag bol, sag bol, oglum, sag bol.
Maşallah. Tüweleme, tüweleme. Ejesiniň işi gaty köpeldi öýdýän. Bu çagajyk ejesinden aýra düşse aglamazmy? Bilmedim-dä, enşalla aglamaz-la.
Gyzym,
agaň geçen gezek halyly iberipdir. Hamza kakammy? Gowydygyny. Nämesi gowy?
Mellek ýerini maňa satyň diýýä. Mellek ýerini Halylyň adyna geçirjek bolýa. Ýöne meň çagalarymaka näme üçin ýerden Halyl peýdalanmanmyş, nä? Menem jemlenişip şu ýeri alaýdyk diýdim. Nähili görýäň, gyzym? Neme, kaka jan, şu günler işlerimiz gaty gowy däl. Men ýoldaşymdan pul sorap biljek gäl. Azajyk garaşsak bolmazmyka? Täze bir işe girjek bolýa welin. Bolar gyzym, bolar, elbetde. Men puly Ýakupdan soraýar. Her näme-de bolsa oň işleri gowy. Sen gynanma balam, gynanma. Bolýa-da, men indi ýataýyn gyzym. Ertir ir turjak. Eger saňa kyn bolmasa, baş ujunda sagat gurup goýaly, gijä galaýmaýyn birden. Bolýa kakajan.
Gijäň rahat bolsun gyzym. Seňkem.

Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ahmet aga garaşýan ol ýöne entek wagt bar. Isleseňiz sizi gitjek ýeriňize äkideýin. Şeýtseňiz gowy bolardy. Şeýdäýiň. Münüň.
Teşekkürler. Sag boluň.
Sizem azara goýdum-da. Zyýany ýok.
Çagany ejesiniň ýanyna äkidip barýaňyzmy? Hä?
Çaga niýen, ejesiniň ýanyna äkidip barýaňyzmy? Ýok, beýle däl.
Näme? Aýt. Aýt, balam.
Gürleýämi?
Ýok, entek däl. Gürlänok ekeni. Wah, janam. Sen nähili eýjejik. Nähili gowy iýsiň bar. Şeýle diýýäňmi? Näme diýýäň? Hä? Sen näme diýdiň? Ýene bir gezek diý hany, eşitdiňizmi? Näme diýenini eşitdiňizmi? Eje diýdi, eje diýdi. Balajygym, balajygym. Maňa eje diýdi. Birinji gezek gürledi. Bilýäňizmi, bu çaga aslynda meňki. Meň çagam.
Onda atasyna näme üçin aýtmadyňyz? O görgüli agtygynyň bolmagyny nähili arzuw edýärdi? Aýdyp biljek däl.
Çünki ärim meni taşlap gitdi. Çagam bilen ýeke galdym. Çagamy ulaltmak üçin bäş lira pulumam ýok. Köçede galdym. Ýöne bu kösenç haçana çenli dowam etmeli? Iň bolmana çagam bir halas bolsun-da. Şoň üçinem ony, balamy çagalar öýüne bermegi ýüregime düwdüm. Şu wagtam şo ýere barýan. Hä, bu indi size samsyklaç ýaly görner. Ol öýde ýaşaýan adamyňam bir puly bolmazmy diýýänsiňiz. Ýöne ol öý meňki däl. Men ol görýän öýüňiziň bakjasynda kepbede ýaşaýan. Men ol öýde hyzmatkär bolup işleýän. Nesibäme başlyklar gezelenje gitdiler. Kakam şeýdip agşam alyp galdym. Näme üçin kakaňyzy beýdip allap alyp galýaňyz? O nähili?
Näme üçin kakaňyza öz ýagdaýyňyzy bolşy ýaly aýdaňzok? Hemme zady bolşy ýaly. Sizem, doganlaryňyzam. Siz ony nireden bilýäňiz? Hemmäňiz şeýle bir göz-görtele ýalan sözleýäňiz welin, ýöne kakaňyz Ahmet aga muny görüp bilenok. Has dogrusy göresi gelenok, gaçýar. Kakam Aza käni tanansyňyz. Biziň gowy ýerlerde ýaşaýanymyz bilen nähili öwülýändigini gördüňiz. Bize uly adam boluň diýip sargardy. Çagalygymyzdan bäri biziň gaty abraýly maşgaladandygymyzy, şoň üçinem biziňem gaty akyllydygymyzy we şoňa görä hereket etmelidigimizi, okamagymyzy, Gowy ýerlere gelmegimizi, möhüm adamlar bilen bile bolmagymyzy şo gaýtalar durardy. Ýöne hemme zat göz-görtele. Hiçimiziňem oň diýen adamy, oň diýenleri ýaly wezipeli adamlar bolmadyk. Siz oň ýanyna dogruçyl bolmaly dälmi näme? Her näme-de bolsa, o siziň kakaňyz ahyry. Sizi şu bolşuňyz ýalym ol gowy görüp biler. Gowy görüp bilmez. Ol adamlara biz hakynda gürrüň berip ýaşaýar. Onsoňam ol gaty garrady. Hakykaty aýtmagyň oňa-da, bize-de hiç hili peýdasy degmez. Hatda oňa zyýan bermegem mümkin. Meň pikirimçe, ol özüniň aýlanyp ýörmegini halamaz. Siz meni çagaly üreýiniň ýanyna taşlasaňyz kömek etdigiňiz bolar.
Pek. Bolýa-da.
Buyurun. Geldik düşüň.
Ýene bir gezek sag boluň. Size-de azar boldy. Estagfuralla.

Hiç hili işim ýok. Ýok.
Eý Allajan! Oglan nirede gezip ýörkä?
Irek çykaýypdyr mejem. Oho, wagta bolupdyr.
Salyh oglum indi ýetip gelýän.
Be, men bu seýilgähiň haýsy gapysyndan girdiňkäm? Eý, Allajan! Oglum, o nemä nähili gidip bolýar? Bir owadan jaý bolmaly. Bilýärmiň, meň gyzym şo ýerde ýaşaýar welin. Daýy, siziň gyzyňyzyň nirde ýaşaýanyny men nirden bileýin?

Men gyzymyň öýüni gözleýän. Galyşa aýdym öýdýän. Şeýle owadan howluly öý bar. Siz oň nirdedigini bileňzokmy?
Oho! Onda sen baýsyňam. Hudaýa şükür, aç däl, ýalaňaç däl. Ýöne biz aç. Hany oň pullaryny süýşüriberik. Biziň garnymyzam doýsun. Duruň, oglum, beýtmäň, duruň. Hany bal, bal, bal, bal, bal! Gapjygyňy goýber, oglum, beýtme. Çocuklar kaç. Bärik, bärik. Duruň, duruň. Men sizi tutdyryn. Meň oglum kazy, ol siziň hemmäňizi tussagana salar. Meň oglum siziň işiňizi görer.
Gyzymyň öýüni şu köçe süpürýän-ä bilmegi mümkin.
Neme, bagyşlawyň.
Men gyzymyň öýüni gözleýän.
Howluly öý.
Edil köşk ýaly.
Sen o ýeri bileňokmy?
Hä, sen şu gapdaldaky köçedäki howla diýýänsiň. Şu ýerden gitseň, ýüz ädim töwerege ýöreseň öňden çykar. Allaha şükür. Alla ýalkasyn. Azaşandyryn öýdüp ýüregim ýaryldy. Üstesine gapjygymam ogurladylar. Eý, bu adamyň ýüzi ýaman tanyş görünýär welin. Aý, ýok, ýok, nireden tanaýyn. Gözümde äýnegimem ýog-a.
Ata! Hirem!
Atajan!
Gyzym, agtyjagym. Görýäňmi gyzym? Aýal doganyň öýüni gözläp ýörkäm, siziň öýüňizi tapaýdym.
Ýöne uýam öýi bu töwerekde däl ahyry. Onda seni bärde näme işleýäň? Näme üçin öýe barmadyň? Kakama garaşýan.
A, ejeň öýde ýokmy näme? Bu gün kakamyň güni. Ýöne henizem meni almana gelmedi. Mekdepde garaşýan gül ýöne gelmedi. Men ejemiň öýüne geldim. Ejeň we kakaň güni Men-ä gyzym hiç zada düşünen däldirin. Aý kakamyň gününe kakam bilen boljak.
Wah gyzym. Ejeň bilen kakaň bile ýaşanokmy näme? Kakam bile boljak diýmäň näme? Meň ejem bilen kakam aýrylyşdy. Kakam indi biz bilen ýaşanok. Sen bileňokdyňmy?
O nähili? Näme üçin? Ejem kakama gaty gaharlandy. Sögüşdiler. Soň bolsa ejem aýrylyşjak diýdi. Ýöne näme üçin? Näme üçin beýtdi? Ejeň oglum ýaly akylly, işli-aladaly, ary-namysly adam näme üçin taşlady? Bu haçan boldy gyzym? Bilmedim, epesli wagt boldy. Barybir köp sögüşýädiler. Mydama bir-birine gygyryşýadylar.
Kaka? Sen, sen bu ýere nädip geldiň?
Ataň bilen näme gürleşdiňiz?
Hiç zat.
Saňa garaşýanymy aýtdym. Olam näme üçin diýip sorady. Menem ejem bilen aýrylyşjagyňyzy aýtdym. Siziň köp gygyryşýanyňyzy aýtdym. Kaka, çynymy aýdýan, garaşjakdym, ýöne wagt bolmady. Kaka, seň ýagdaýyň gowumy? Çek eliňi.
Wagt bolmady diýdigiň näme bolýar? Maňa ýalan sözlediň. Kakaňa ýalan sözlediň, şeýlemi? Ýöne kaka, meň başga çäräm ýokdy. Aýdan bolsam, gaty gaharlanardyň. Gowy durmuş gurup bilmedim diýsem, muňa ynanyp bilmezdiň. Howwa bilýän ýalňyşdym. Ýöne şeýle bolmagyny sen islediň. Ýalan sözlemäge sen bizi mejbur etdiň. Ýalan sözläniňi az görýän ýaly üstesine menem günäkärleýäň. Heý samsyk utançsyz. Çekil ýokgal öňümden. Gözümi görünme. Kaka Allaň haky üçin bir diňle ahyry. Başaryp bilmedim. Durmuşy beýle dowam etdirip bilmedim. Aýalym bilen aramyzdaky meseleleri çözüp bilmedim diýen bolsam, meni şonda-da gowy görermidiň? Şonda-da obaň içinde oglum diýip öwünermidiň? Hä, öwünermidiň?
Dogryny aýdan bolsaň, bir zatlar ederdik. Kaka, kaka! Çekil ýandan!
Seň ýaly kezzabyň sözüni diňlemenem. Yzymdan geläýmegini eşidýäňmi? Erbet bolar.
Indi men näme etmeli?
Gyzym, näme edenin gördüňmi, hä? Nirä gitdikä?
Nirelerde azaşyp ýörenini kim bilýä? Indi buly şäheriň içinden kakamy nireden taparkak? Alo. Hä, Omar senmidiň? Ýaman erbet zat boldy. Kakamyzy ýitirdik. Näme? Seň öýüň ýanyndamy? Bolýa-la, ýüregim ýarylypdy.
Näme? Hemme zady bildimi?
Näme?
Diýmek, gaty gaharlydyr. Bolýa-da, onda soň gürleşeris.
Sen oň şu wagt nirededigini aýt.
Bolýa, doganjan.
Bolýa, onda sag otur. Doganymyň öýüniň ýanyndammyşyn.
Ýöne doganyma gaty gaharlanandygy üçin çykyp gidipdir. Bolýa.

Ahmet aga, kyn-a boldy welin, ýöne seni ahyr tapdym. Hany, ýör, gyzyň gaty aladalandy, saňa öýde garaşýar. Beýle gaharlanar ýaly näme boldy? Omar maňa ýalan sözläpdir. Aýaly bilen aýrylyşypdyr.
Bile ýaşaýan ýaly edip meni aldapdyr.
Ahmet aga gynanmaň. Äýnegim bolman soň gözüm ýaşaýar.
Olam döwüldi. Men nirde ýalňyşlyk goýberdiňkä? Bu oglan maşgalasyny näme üçin saklap bilmedikä? Äýnegiň ýakyndan görkezýämiz ýa-da daşdan? Bilmedim-dä.
Ýanymda ölçeg-ä bolmaly.
Çok iyi.
Gaty gowy.
Gidip barýakak äýnegiňem alarys. Şu pulam ýanyňa al. Yok oğlum yok.
Al.
Birden gerek bolaýsa. Yok beýle zat olmaz. Bolar bolar.
Soň hasaplaşarys Ahmet aga.
Ahmet Han Ahmet aga. Han ýör. Seni gyzyň öýüne äkideýin.
Men ile ýalançy bolup galdym. Obada görenime gaty gowy aýaly bar. Gaty agzybir ýaşarlar diýip gürrüň bererdim.
Gowy zady, gyzymy gaýgy edip oturmaly däl diýerdim.
Meň balajygym, hany indi? Kakam geldi. Çekil öňümden, Fransiýadan gelen güllanym durmyka? Waý, siz eýýäm geläýdiňizmi?
Öýe ogry giripdir boýdum. Sen näme ýatyp galdyňmy? Ýöne, Nejat aga,
Ynha seret, hemme zat öňküsi ýalylaý, ogry giren zat ýok. Ýok, öýe ogry girenok ahyry. Men saňa çagaňy bu ýere getirme diýmedimmi? Dogry aýdýaňyz.
Ýöne bu ýerde köp galmaly bolamsoň, goýup gaýdar ýaly ýer tapmadym. Wah, gahardan ýaňa ýüregim çaltam urup başlady. Dermanymam gutarypdyr. Bar derrew dermanhanadan derman alyp gel. Bolýa.
A gyz, çaltrak bolsana.
Bolýa, häzir çykýan. Häzir.

Salam.
Men gyzymyň ýanyna gelipdim. Siz jorasy öýdýän. Düşünmedim.
Çagaň ejesi bolan jorasy siz bolmaly dämi?
Siz ýalňyş geldiňiz öýdýän. Siz kimi gözleýäňiz? Siziň gyzyňyz kim bolar? Aýgül.
Öý oňki.
Ýalňyşlyk bolup bilmez, çünki düýn agşam men bärde myhmançylykda boldum ahyry. Gör-le muny!
Bular kim ezizim? Öý eýesi Aýgülüň kakasy. Girsem bolýarmy? Gaty ýadadym weli. Hä, ýok, ýok, ýok.
Bir munt, bir munt. Han tur, tur, tur, tur, tur. Hezillik eken-aý. Iki gün gitsek ataly gyz bolup yzymyza ýerleşipdirler. Diýmek, ýene-de azajyk eglenen bolsak, köçede näçe ýeňňe ýolup bar bolsa, hemmesini öýe ýygnajak eken. Hamize näme boldy?
Men bu zatlara düşünemokla. Näme bolar öýdýäň?
Aýgül hyzmatkär. Öýüň eýesi ýaly bolup eýemsiräpdir. Üstesine-de owadan kakasyny çagyrypdyr. Waý! Myhman jaýdaky meň Eýrandan getiren ýoran çöklerim ýazylgy durdy. Hemmesiniň işi gaýtdy. Dur, bir minut haýyş edýän, bir minut. Aýgül bilen ýoldaş şu öýde ýaşanokmy näme? Siz şo çagaň ejesi dälmi näme? Waý, nämeler bolup dur-a? Men hiç zada düşünmedim. Bu samsyk gyz nämeler oýlap tapypdyr, äri ony çagasy bilen taşlap gidipdir. Menem nebsim agyryp iş aldym. Şu howuldak kepbäni berdim. Başyma düşen musallata bir sered-ä. Gelsin entek bir oň içime bir seret. Kaka?
Kaka jan, ötünç soraýan. Men beýle bolmagyny islemändim. Ýalançy diýsänim. Çagaň getireniň ady ýaly üstesine-de kakasynam çagyrypdyr. Gaýdyp şu öýe aýagyňy sekäýme. Indi bolsa ýok boluň, gidiň! Näme derdiňiz bar bolsa daşarda çözülsin. Kaka, kaka. Haýyş edýän bir munt diňle, haýyş edýän.
Maňa gep düşündirjek bolma.
Kaka aýdyp bilmedim, sen gaty gynanarmykaň öýtdüm. Aýgül, indi ondan gowy boldumy? Üstesine bolar bolsa adyň öňünde meň bar abraýym ýere döküldi. Meni öz günüme goýuň, öz günüme goýuň meni.

Edil okuwly zatla dä welin ýöne gaty edepli oglan ekeni. Taksi. Dur. Taksi. Dur, dur, dur. Biedeplikli. Biedeplik başga zat däl. Heý adam amr kakasyna ýalan sözlär. Döremäň geçen bed asyl diýsäni. Näme boldy garry?
Nämä gaharlanýaň? Sen sorama oglum sen sorama. Sen sorama menem aýtmaýyn. Gyzym ýalançyň biri bolup çykdy. Ony äri taşlap gidipdir. Uly oglum aýaly bilen aýrylyşypdyr. Meň oza habarymam ýok. Kiçi oglum nirde gezip ýörenem belli däl. Tüweleme garry senede maşgala ha bar ekeni. Gaty dagynyk her haýsy bir ýerde. Sen näme diýýäňow, näme diýýäň? Meň maşgalaň näme kemi barmyş? Meň maşgalam ýaşaýan ýerimiziň mertebesi belent iň abraýly maşgalasy. Boldy, boldy.
Şeýle abraýly bolansoň-da kimiň näme edip birini belli däl. Sakla ulagy, sakla diýýän! Geljek ýerimizi etdik dur.
Aý, garry, näme gaharlanyň? Men seň maşgalaňa zat diýmedimi? Özüň gürrüň beren zadyňy aýtdym men. Bu diýeniň üçin sen jogap berersiň. Sen bilýäňmi şony? Meň oglum kazy, kazy! Seň işiň gördürjek, ine görersiň. Sen meň abraýly maşgalamda nädip dil ýetirip bilýäň, samsyk? Bor-how, näme etseň şona dälirdiňmaý, nämemi? Tertipsiz, biedep, samsyk! Wah, Omar! Wah, Aýgül! Meni ne günlere saldyňyz? Ne günlere.
Alyň. Sag boluň.
Gündiziň haýyrly bolsun. Gündiziň haýyrly bolsun.
Oglum. Oglum maňa seret. Kazy Omar çynka. O ýerindenkä? Ýa. Ýerinde bolsa kyn görmän maňa oň otagyny görkezsene Gaýrat. Daýy, ol neme, ol. Näme, ýene näme boldy? Neme daýyjan.
Omar neme, neme.
Ol, ol kim? O Ömermi? Ol oturan Omarmy?
Sag olasyn, iyi günler. Amca şimdi işim var. Yaşly şu wagt işim bar, sen biraz garaşmaly boljak. Şu ýerde oturyň.
Amca otursana. Otursana yaşly.
Şu arzany ýaz penka serit berjik-a.
Baba. Kaka.
Maňa kaka diýme. Kaka dursana, köşeş.
Kaka gel şu ýerde otur. Saňa hemme zat gürrüň berjek. Omar, maňa näme gürrüň berjek? Näme gürrüň berjek? Maňa başga sözlemedik näme ýalan sözüňiz bar?
Kaka.
Degme maňa! Goýber gitjek! Başga näme gürrüň berjek? Ýakup baradaky ýalan sözlermi?
Ýakup! Ýakup!
Şu Ýakupmy? Ýakupmy şu? Kaka jan!
Ýakup!
Kaka!
Kaka! Kaka! Ýakup!
Ýakup! Ýakup! Kezzaplar. Daýy.
Kaka. Kaka kömek et kaka. Çagalar. Kaka aşak seret. Kaka kaka halas et. Kaka haýyş edýän. Kaka jan.
Aýül. Omar. Kaka kömek edäýde. Häzir barýan çagalar.
Kaka jan.

Ýer indi nähili ýalan söz getirdiňiz-ä? Kaka bu gezek saňa ýalan sözlemäge gelmedik. Kaka biz seň ýanyňda bolmak üçin geldik. Diňe şoň üçin.
Gijä galdyň.
Meni öz günüme goýuň.
Öz günüme goýuň.

Men size gelmäň diýdim ahyry.
Salyh, oglum senmidiň? Meniň bu bolup oturyşyma bir seret. Men Ahmet Ertekin. Bütin ömrüme maşgalamyň nähili gowy maşgaladygyny, nähili agzybir bagtyýar adamlardygyny düşündirmäge synanyşdym. Maşgalamyň abraýy bilen öwündim. Ýöne indi
hiç hili tanamaýan adamyma oglum diýýän. Salyh. Bu maňa gelişýärmi, Salyh?
Ahmet aga, adam öz saýlan zatlarynyň netijesini görenokmy näme?
Salyh, o nähili beýle bolýar? Men näme, çagalarymyň ýalan sözlemegini, şunça ýyllap meni arlap ýörmeklerini arzuw edipmidim-ä? Arzuw edipmidim? Siz muny elbetde islän dälsiňiz. Ýöne belki olary şeýtmäge mejbur edensiňiz. Öz halan adamlary bolmagyň deregine, olar siziň isleýän adamlaryňyz bolmaga synanyşandyrlar.
Onsoň başarmansoňlaram maňa ýalan sözläpdirler-dä, şeýlemi?
Aslynda olar sizi gynandyrmajak bolup muny gowy niýet bilen etdiler. Ýöne ahyrynda ýalan söz ýalan bolýar. Olar sizi aldadylar. Eger men olara beýle zor salmadyk bolsam, belki-de olar garybrak ýaşardylar. Ýöne emelsiz betbagt bolmazdylar şeý diýjek bolýarmyň? Şeý diýjek bolýaň, Salyh? Hawa, kaka. Salyh şeý diýjek bolýar.
Bolýar. Gaty gowy, gaty gowy. Aýdaly, bu zatlaryň baryna men günäkärmişim. Onda Ýakup näme? Ýakubam men sebäpli kazyýetiň öňüne aýlanyp ýörmi? Hä?
Umuman-a hawa, kaka. Omar nähili? O nähili? Baba.
Kaka. Ýakup saňa baý boldum diýen sözüni göýä görçek bolup köp synaşdy. Uly galdy. Saňa pul iberdi. Ýöne birden işleri bulaşdy-da. Ýöne saňa hakykaty aýdyp bilmänligi üçin karzyna pul alyp başlapdyr. O nähili?
Ýeri indi nämorka? Kaka, sen ony gören wagtyň oň iň soňky gezek kazyýete barýan günüdi. Azatlyga çykar welin, ýöne ol puluň aşagynda nädip çykjagyny bilemok. Näme etse-de netijede o puly yzyna bermeli bolar. Ýöne nädip?
Babajym! Kakajan!
Saňa ençeme ýyldan soň, belki, birinji gezek dogrymyzy aýdýandyr. Bu ýere seň üçin geldik. Bu ýerde seň bilen bile ýaşamak üçin. Kaka, biz seni gowy görýäs. Hakykatdanam gowy görýäs. Ýöne sen hem bizi bagryňa bas-a. Biziň ata-babalarymyzyň abraýly bolup bolmandygyna, maşgalamyzyň akylly bolup bolmandygyna garamazdan bagryňa bas, Atajan!
Salyh! Gel, oglum. Sen meni ýene bir ýere äkitmeli bolduň.
Aýtmadyk bolsak gowy bordy. Gaty gynandy.
Oňa birimiziň aýtmagymyz gerekdi. Hemmäme deregem seni aýtdym. Sen nähili pikir edýäň, bizi bagryna basarmy?
Bilmedim-dä. Belki öňküsindenem gowy görer.
Doganym bile.
Bir obada ýaşaýasam weli, ýöne on dört ýyldan bäri oň ýanyna birinji gezek barýan. Hawa, oglum, birinji gezek barýan. O näme beýle uzaga çekdiripsiň? Aý, näme üçindiga ýadyma düşenok. Ýer üçin dawa etdik. Men ondan öýkeledim. Olam menden. Bu öýkelemede on dört ýyla çekdi. Seň pikiriňe görä meň edýän işim dogrymy? Ahmet aga pygamberimiz öýke barada näme diýýär diýsene. Bir adamyň musulman doganynyn öýkeläp gezmegi üç günden geçse halal däldir diýýä. Iki musulman gabatlaşar. Olaň her haýsy ýüzüni bir tarap öwrer. Ýöne olaň arasynda gowusy ilki salam berenindir.
Gör men nähili köp ýalňyşypdyryn. Gör nähili köp ýalňyşlyk edipdirin. Ahmet aga, möhüm bolany päk ýürek bilen eden ýalňyşymyza düşünmek dämi näme? Ondan soň ol adam şo bir ýalňyşy gaýtalamajak bolup elinde baryny eder.

Otur Apil.
Agam, men gaty ýalňyşypdyryn.
Seň öňüňde, çagalarymyň öňünde, hemmeleriň öňünde ýalňyşlyk edipdirin, ýalňyşypdyryn. At-abraýa kowalaşyp, seň göwnüňe-de gaty degipdirin. Mämmet jan, bir kiçijek gohy ulaldyp, saňa duşmanlyk etdik.
Men tekepbirlik edipdirin. Indi bolsa men biçäre. Gyzym çagasy bilen ýeke galypdyr. Oglum bolsa bölüme mutaryp bilmändir. Maşgala durmuşam gowy bolmandyr. Aýrylyşypdyrlar, elinde bäş lira-da ýok. Mehmet, Ýakup bolsa tussaghanada.
Hemmämizem ýalňyşyp bilýäs. Menem eňek bolup durmakdan ýüz öwüräýmedim-de, eger men gelip seň gapyňy kakan bolsadym, belki munça wagt biderek ýitirip bermezdik. Menem saňa agalyk edip duýduran bolsam, bu iş beýle bolmasa bolmazdam. Ahmet, men saňa nädip kömek ederkäm? Nädip kömek edeýin men saňa, Ahmet?
Agam, ýerden özüme düşýän paýymy saňa bermäge geldim. Bolýa inim bolýa. Ahmet. Näme etmeli bolsa men taýýar. Men seni bilýänä. Sen mydama päk ýürekli adamdyň. Sag bol. Omaryňam Aýgülüňem Ýakubyňam gül ýaly adamlardygyna ynanýan. Senem maňa ynan, menem saňa ynanaryn, Ahmet jan.
Kaka! Kaka!
Aýgül, meň gözüme görünýärmi? Ýok, bu hakykat. Kaka, kakajan, kakajan. Gyzym.
Irem.
Irem.
Hoş geldiň. Feride hoş geldiňiz.
Hoş gördük. Feride? Omar, kakaň nähili? Oňat, indi ýagşy. Seň özüň nähili? Sen näme üçin bärik geldiň? Näme üçin geldiň? Indi kakaňdan gorkmaýanyň üçin, mundan beýlägem ýalan sözlemeýäniň üçin, ýene bir gezek durmuşymy düzetmäge synanyşyp bileris diýip oýlandym. Belki, indi nähili görünýäniňe däl-de, kimdigiňe üns berjekligiň üçin, meň bilenem, gyzyň bilenem has gowy ysnyşyp bilersiň.
Baba! Kaka! Baba! Kaka!
Iremjan! Feride gyzym, hoş geldiň! Çagalar! Salyh meni häzir bir ýere äkider. Soň gaýdyp geljek. Men gelýänçäm hiç ýere gidäýmäň, bolýamy? Kaka nirä?
Dur entek.
Siz menden däl-de, men sizden hasap aljak. Men siziň kakaňyz ahyry. Ýöne kaka sen ýarawsyz ahyry. Eger bir zat bolarka. Allanyň rugsat bilen hiç zadam bolmaz. Üstesine Salygam meň ýanymda. Siz alada etmäň. Kakaňyza ilki Allatagala, soň bolsa men göz-gulak borun.
goja ýüreginiň ýadamazlygy üçin bu uzyn ýoly has gysga edeli.
Ahmet aga, geldik.
Ýaman çalt geldik-le, oglum. Görýän weli, öňki güýjüm gaýdyp geläýen ýaly boldy. Bu ýol meni hiç hili ýadatmady, Salih.
Al, şu pullary al, Salih. Şu edarada Ýakubyň başlygy bolmaly. Ony tap-da şu puly oňa ber. Bu pul oglumyň şol adama bergisi. Çagamyň arassa durmuşa başlap bilmegi üçin hiç kim ondan närazy bolmasyn. Ahmet aga, siz oň ýanynda bolsaňyz, Allaň eradasy bilen arassa, abraýly durmuşa başlap biler. Iň möhüm zadam şo dämi näme? Hawa Salyh.
Näme iş etse şony etsin. Islese diňe garnyny doýurar ýaly pul gazansyn weli, ýöne esasy zat arassa ýaşasyn.
Salyh.
Saňa bolan berim nädip bererkäň?
Alla senden müň kerem razy bolsun.
Müň kerem senden razy bolsun Salyh. Ahmet aga sizdenem.
Han onda, Tijen oglum, entek başlada etmeli işlerimiz kän, şeýle dälmi? Hawa, hawa.
Şükür, Alla bize bu günlerem görkezdi. Sag bol. Ana naharlaram geldi. Sag bol.
Sag bol. Sag bol. Sag bol gyzym.
Gerekýä sag bol gyzym. Ýakup, oglum. Ýakup. Ýakup. Geldik Ahmet aga.
Geçmiş olsun. Geçdi bolsun. Allah Sag düşürmesin bolun. bir daha. Sag aman baryn. Sag boluň, sag boluň.
Bolýa sag bolun.

Men Meni bagyşlamajagyňy bilýän. Meni indi gowy görmeýändigiňem bilýän.
Men seni ençeme ýyllap aldadym, saňa ýalan sözledim.
Meni bagyşla-da diýip biljek gel. Gepleme.
Köp gepleme. Maňa gulak as.
Belki-de aldanmagy meň özüm isleýändirin. Kaka!
Sen ol wagt gaty kiçijikdiň. Ýaňy başlangyç mekdebe gidip başlapdyň. Mekdebi şeýle bir halagam baraňokdyň.
Ol men sebäplem bolmagy mümkin. Seni mekdebe gitmäge mejbur edendigim üçin.
Seni mydama aşakdaky seýilgähiň içinden alyp gaýdýardym. Gaçyp ejeň arkasynda gizlenerdiň.
Bir gün agşam siz ýataňyzsoň,
aýalym pahyr maňa kakasy diýdi.
Sen heý oýlanyp gördüňmi? Belki bu çagalar seň isleýän adamlaň bolmak isleýän däldirler. Belki başga işe girip başga ýoldan ýöräsleri gelýändir. Bu zatlar hakda oýlanyp gördüňmi?
Ol gün agşam Aýşaň göwnüne degipdim.
Ýöne şondan otuz ýyldan soň ejeňiziň dogry aýdandygyna düşündim. Otuz ýyldan soň.
Sen näme, ýaňy seni urar öýtdüm. Ullakan adamy.
Menden şoň ýaly gorkýaňmy?
Menden gorkma.
Men sizi menden gorkmagyňyz üçin däl, meni gowy görmegiňiz üçin ulartdym. Düşünýäňmi?
Kaka, bala. Ýöne kaka, men saňa ýalan sözledim. Hemmelere-de ýalan sözledim, saňa-da, töweregiňdäkilere-de. Indi bu zatlary nädip düzedip bolar, nädip?
Jemlenişip agzybir işläris. Adam her hili wezipede bolsa-da, ol adamdyr. Esasy zat öz abraýyňy saklamak.
Esasy zat ýakynlarymyzdan başlap hiç kime zyýan bermän ýaşamak. Men muny gynansagam ýetmiş bäş ýaşymdan soň öwrendim. Ýöne siziň öňüňizde gaty kän wagt bar. Menden Menden razy bolarmysyňyz?
Hä? Menden razy bolarmysyňyz?
Menden razy bolarmysyňyz?
Senden razy, kaka. Men senden razy. Balam.
Hany ýör onda. Doganlaryň saňa garaşýar.
Ejeňem.
Seret, Äşem! Seň ýanyňa kimleri getirenime seret, gördüňmi? Äşem, men çagalarymyzy getirdim. Saňa meň ýanyma az gelýärler diýipdim-ä. Ýöne indi beýle bolmaz. Indi olar hemişe meň ýanymda bolarlar.
Äşem, ýene hemmämiz bile bolarys.
Ahyr bir maşgala bolup, hakykatdanam baý hem-de güýçli bolduk.
Ahyry, ahyr bitewi bir maşgala bolduk.
Allajana ýüz müň şükür edýän.

Elin gözün dert görmesin, çorba gaty gowy bolupdyr. Hadi kızım. Ol kızım bol, garaşyp oturma.
Sağ ol.
Sağ ol bala. Babacım.
Kakacan, näme boldy? Şey bir zat gerekmi? Yok yok, hiç adam gerekli. Yöne seredeydim. Hemme zat düýşdenem gowy.
Hudaýa şükür, maşgala ahyr bagtyna gowuşdy. Bagtyýar bolup bilmek Allaň berenlerini ýerine ulanyp bilmäge bagly. Öz nebsimiziň ugruna eden işlerimizi mydama puşman edýäs, şeýle dämi? Hawa. Her bir ýaradylan zat özüne berlen zadyň berlen ölçegine görä gowudyr. Ahmet aga hem öz çagalarynda bu hakykata göz ýetirdi. Alla ony şeýlelik bile o dünýäde aýagyna çolaşjak duzakdan halas etdi. Nähili gowy! Indi enşalla her biri o dünýäde bir-birini goltgy bererler. Möwlam gördük neýledi. Neýlän bolsa gözel eýledi.